Kuti Tafadzwa Chidawa achapabuda here apa kuri kunzi pane mwana anonzi Farai akafira kunyakudya Matrix ari kunzi anga aine mavanga ekurohwa mumusoro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. According to Patricia Jeke, pane chat yaisa yakanzi eh, anga ane ropa uye panoratidza kuti pane brain damage she was beaten akaurawa so eh, ndo chat yaiswa ikoko so guys eh, mwana akashaika ari kuprogramu ari kunzi akarohwa ndokufa according to maeyewitness kuri kunzi mwana akasvika kurehab musi wa15 e, eh, ndokubva atongopiwa zvepunishment zviri maina musure mekunge aratidza kunge asiri kuteerera following day vakanze vakaenda kugomo ndobva vanotakuriswa something tinorema vakanzi vakwire gomo nekudzika e, akati iye haasi kukwanisa kukwira gomo asi ndo paari kunzi pakabva kurohwa kwakati kuti e, akanzi akafoswa zvakare ndokubva akwira gomo riya kusvikira adonha pari kuratidza kuti pane vanga zvakare rekurovera e, zvakaipisisa so kuri kunzi mwana aida kusiya madrugs nekuti anga achigadzirira kuenda kuuk ndobva atoona kuti aiwa ndikaramba ndichiita zvemutororo izvi zvinogona kundikanganisa basa rangu so rega ndi volunteer kuenda kumatricks ndinoburitsiwa ndino mumadrugs aya so kuri kunzi anga asingarwari mwana akaenda ari right achida kuti asiye madrugs and haana kufoswa kuenda akaenda nekuti ane planiwo dzeupenyu hwake so maybe this is to explain the motive behind kuenda e, uye nyaya yekunzi akarega kuita zvaanga apiwa instruction yanga isiri nyaya yekuti haasi kuda asi maybe anga ari week e, mamwewo maissues pane maspeculations aripo ende hapana finality inoratidza kuti pane postmortem yaburitsa kuti mwana akaurawa nei so pane zviri kutaurwa izvi ndo pari kuzobuda maaccusations iwayo ari kunzi mwana maybe akarohwa Asi vabereki vakonfema zvavo kuti mwana anga ane mabruises muviri wese uye anga akadhinda shamhu. Manetizens ari kuti ko kana mwana anga ane malungs akadyiwa dyiwa mukati tingati chii? What if kuzosenga kuya kwakazoita catalyst asi munhu anga agara asisachakwanisi kufema zvakanaka? vanoziva vanoti rehabhu haingoitwe e, zvekungokatukira pahuro inoitwa step by step and haungoti e, nhasi watosiya madrugs watosvika zvatopera aiwa guys unofira mahara pane anonzi mawithdrawal symptoms anoitika ipapo e, so ukangosiya unogona kutanga kubvunda kupindwa nechando e, kutokonewa kuva functional totally wopedzisira watongorara pasi so e, mawithdrawal symptoms aya anoda kudhiliwa navo What if mwana akasafa masymptoms aya ndokubva afoswa kuti akwire gomo akasenga zvinorema zvinova zvakaita kuti maybe pasvike e point yekuti akabva aita wiki ndokubva adonha achirovera zvakaipisisa zvinhu zvemadrugs zvikaizika isusu tiri kungoti maybe ngazviitwe nevanhu e, vari mumedical profession vakazviendera kuchikoro vanoziva e, kuti zvinofanira kufambiswa sei nekuti kungomanya kuenda kubootcamp unoti hanzi ndichandosiya madrugs guys ka panogona kungonetsa panogona kungonetsa so manetizens ari kuti sometimes vana ava vanouya vatori pabrink of death zvavo nenyaya yemutoriro uyu ei ropa rinenge ranyatsomwirira madrugs chero ukasandudzirwako unofa kazhinji anongozvifira hwavo vasina zvavaitwa Hey guys ka nyaya iripo ndeyekuti madrugs atori masilent killer um, masilent killer chaizvo nekuti maybe unenge watofa uchiri kutofamba ivo vanhu vematrix ava vatori maprofessionals here nekuti maybe yangova ubutcamp yekutsvaga mari hey guys ka even the way yavanotaura nayo so unotomboona kutoti a ah, ivo chaivo vanenge vachitoita kunge vakatorohwawo nemutoriro those are opportunist trying to make a dollar out of 15 cents hapana chinozikamwa they need to have proper rehab regulated training not kuchekesa vanhu huswa nereza guys vana baby doni vaya wakatongoona kutoti munhu anga asina hanya atoti akusiri kufa ndekupi being professional unoti ndiwo maonero evamwe zvakangofanana kana munhu agara aora nemutororo nguva yake inengewo yakwana because munhu anenge akatofa kare achifamba vamwe vakatozvidambura matumbu aye vanhu vakatarisa wani matauriro avo atori bho timu racho harizi remafanisi unoswera wadzipwa ukavasekerera tinobvumirana nemunyori nekuti pamwe pacho hapadi kuti uregedze e, vachingokuita yavatamba ko hanti havadi kuterera mutemo kumba vanotoda kuwana ehash hand but yekuzosvika kuti mwana azoshaika aiwa guys ipapo hatibvumirani nazvo zvachose vamwe vari kuti regai kutaura zita ratafadzwa imi munoziva kuti mukomana achiri mukati saka zita rake riri kupindirei panyaya iyi ndiye akarova here ari kupomerwa mhosva yekutsvaga vanhu vari unprofessional ndiwo yega mhosva yainayo asi yekunzi mwana azodai kana kudai aiwa handizvo guys isusu eh, takangomirira hedu matrix kuti vataure side ravo vati ivo vachauya kulive vozotaura kuti chii chaitika vanogona kuva vakatorovawo zvechokwadi vanogona vakazungunutsawo danda raiva ratodyiwa pasi kare Eh, saka post mortem ndo yatinoda kunzwa kuti iri kuti chinyi eh, yatotaura here cause of death kumhuri yarasikirwa tinongoti eh, nematambudziko takamboitaura ishu iyi guys yekuti panodiwa masocial worker maclinical psychologist matherapist eh, kuti nyaya yemadrugs iyi ipere nekuti kungokachukira guys kungoti eh, hoyo mwana chingoitai chakati ah, zvinogona kuramba guys panotoda vanhu vari professional eh, professionally trained to handle vanhu vemadrugs ava vakagona vakatanga this movement vakagona nekuti pane vabereki vakawanda vabatsirwa nematrix iyi but pamwe pacho unofanira kutocontrola maemotions when dealing with vanhu ava panyaya dzepunishment apa vanhu vari pamadrugs vanogona kutongofawo chero vari kumacamp chero kusa chaiko vanhu vanongoshaika what happens is madrugs haadi kungonziga kusiya uh, kuvarungu vane maitiro avo vanoramba vachivapa a same time zvishoma zvishoma eh, vachi achibuda home system vanotogwa vana for a long time iyi yedu boot camp ingori ye one week chete madrugs anofanira kuva atobuda musystem zvinopedzisira zvaita kuti eh, vana vazongocollapsa zvakambotaurwa kuti matrix ka zvimwe zvamuri kuita hazvizi professional muri kuitisa vana training yechisoja tetichizviona zvedu but a ah, simba rekuti tinzwikwe hatina dzidzai kudzidzisa vana mabasa emaoko ava anoita kuti e, vagone kuteerera noti zvimwe zvekunzi vaite rolling and crawling ah, makutora training yechisoja muchiisa kuvana Eh, royal minty wamunopa mbiri haasi professionally trained to handle such cases tafadzwa yes but royal anoda kuita chicid like so eh, so ndo maonerowo evamwe asi isusu tiri kuti pane vakawanda vakambobatsirwa guys natafadzwa uyu vana vatakakonewa isu kuzvichengetera eh, takutotya tiri kutobhinihwa nevana vedu vatakabara iye ndobva auya necrew rake ndobva vaiedza kuti vatigadzirire nyaya ingoripo ndeyekuti paitika mistake and eh, hapasati uh, paburitswa the real reason behind kushaika kwemwana uyu saka for now tinongoperera pamaspeculations atakamirira uh, kuti vaitewo yavo live do leave your comments on what you think about chiitiko ichi asi tiri kungoti kumhuri yashaikirwa e, wanai kunyaradzwa nezita rajesu zvokwadi inguva yakaoma munenge muchiti matumira mwana esamwe kwaachanopora asi anozongodzoka angova machira chete ei zvakaoma hazvo ese vabereki ngatirambei tichinamatira vana vedu kuti vasasvike panguva yakadai nekuti kana kwaendwa uko uh, panobva pashata you lose control over your own child anenge onokontrolwa nana tafadzwa ikoko zvakawanda zvinoitika things that you do not have control over ngatinamatirai kuti vana vedu vasabude mugwara ratakavadzidzisa chero nesuwo vanhu vakuru tisaite zvinhu zvemitoriro izvi e, pamberi pevana vedu tichivaexposa kumasigareti kumbanje nezvimwe zvakadaro e, tinoona kuti vanhu vasununguka chaizvo kungosvutira chero mumba mune vana ngatiregei kudaro kana zvazoshata tozoya tochema zvakare kuti ko zvaitirwei Ngatiedzei kuvanda tiite lead by example tisaite do as i say not as i do asi kuti tiite isusu zvinhu zvinozoita kuti vana vakope vaonewo zvakanaka muupenyu hwedu thank you guys so much for watching